Кара, без синең белән сөйләшкәндә, телефоннан инде әзерләнгәндә, син әйткән идең, тугыз ай менә элек директор булдым. Шулай бит, мин уйлаган идем, син бер ел элек ничектер шулай. Ну, бер елга якынлашабыз менә. Әйе, ничектер шулай тойган идем, карадым, тугыз ай дип әйттен инде үзен. Ә менә Син монда килгәндә, ә, эчеңдә, күңелеңдә шиген юк идеме? Чөнки ә, хәзер заманасы шундый, музей дип, китап дип әйтсәң кешегә, ул күз алдына килә шундый бер ә, тузанлы, ничектер тузан җыеп ята торган китап. Кирәксез. Кеш, әйе, ничектер кирәксез, кеше йөрми торган урын кебек тоела. Менә э, кешеләр шулай кабул итә. Син бу стереотипны җиңә алдыңмы? Э, һәм ничек? Җиңде. Җиңсен. Менә тугыз ай бит инде ул бер бала гомере бер кеше гомеренең яралуына тиңәйме? Стереотип дигән вакытта мин үзем стереотип ук дип әйтеп бетермәс идем, чөнки мин үстем шундый мохиттә, безнең буын әле ул китапларда, гаджетларда түгел бит, китаплар белән үсте. Безнең өйдә гел китап иде, минем тирә-юнем дә гомер-гомергә китап укый торган кешеләр булды. Мин әйтмим, ул аудитория ниндидер менә теге Маслоу таблицасы. сында кебек беренче ихтыяҗлардан тора торган аудитория бирә. Ләкин шуңа да карамастан, ул аудитория бар һәм бүгенге көндә мине бик кызыксындыра, менә күзәтеп киләм, татарча контент барлыкка килде. Китап укый торган яшьләр арасында, инстаграм социаль челтәрендә нигездә алар, әйме, менә китап укучылар татарча контентны чыгара башладылар. Аларның ихтыяҗы бар һәм шуңа күрә мин белә идем, ниндидер процент аудитория бар икәнлеген. Һәм менә бу ниндидер процент тере аудиторияне монда җәлеп итеп, менә без фонд китаплары арасында утырабыз, әйме? Болар Татарстан Республикасы Милли музееның фондына язучылар һәм аларның варислары биргән китаплар. Һәм алар арасында бик уникаль чыганаклар бар, уникаль китаплар бар. Әлбәттә. Хәзерге буын арасында күбесе аларның ни дәрәҗәдә кызыклы, уникаль икәнлеген белеп бетермәскә дә мөмкин. Өлкәнрәк буын эзләп килергә. Ничек белдертәсез инде? Менә миңа калса, монда менә син әйткән виртуаль контент белән менә бу чын тере китап контентын аны күчерергә һәм бергә кушарга мөмкин, бербөтенгә әверелдерергә. Ягъни без мәсәлән, Җәүдәт Фәйзи кичәсен үткәрде күптән түгел генә һәм анда аның моңарчы укылмаган фондта сакланган көндәлек язмаларын, истәлек китап, истәлек дәфтәрләрен укып тәкъдим иттек. Ягъни аны виртуаль форматта. Көндәлеген укыдыгыз. Әйе. Аның, әлбәттә, чыккан инде инде китабы. Ул китап шулай ук бүгенге көндә бик сирәк кулланыла торган китапларның берсе. Шул китаптагы язмаларны, менә фондлардагы, чыганаклардагы язмаларын шундый рәвештә чыгарып, интерактив ясарга һәм виртуаль мәйданга чыгарган очракта укучыны җәлеп итәргә була. Мин хәтерлим, сез иммерсивный ни ясаган идегез, иммерсив спектакль дип әйтергә буламы аны? Без ачылыш вакытында Әйе, менә матур туган да дигән иммерсив спектакль дип әйтергә, әйтүгә караганда, мөгаен, экскурсиядер. А, экскурсия. Ягъни без анда шулай әйткән идек, Шәриф Камал, чорында яшәгән һәм бу йортка килеп йөргән шәхесләрнең бөтенесен дә, ничек дип әйтим, гәүдәләндереп, без алар арасында йөрибез. Кара әле, менә мин монда кергәч тә бик шаккаткан идем, әле ремонт ясаганда ук. Монда шундый яхшы җиһазландырганнар. Һәм мин сизәм, менә Казанда күп кенә шундый мәдәният учреждениеләрен ясаганда, теге акча жәлләмичә, Беләсеме, теге, һәрбер бүлмәгә ут, проектор, фәләннәр, техника, менә җиһазлар, бик яхшы ясыйлар, яхшы ясыйлар. Ләкин ничектер, ә эчтәлеккә карата алай ук теге нитмиләр. Контент ясыйлар. Әйе, менә бу эчтәлегендә нәрсә була? Ничектер концепция языла инде, ул ничектер абстрактно шулай. Аның турында алай теге җиһазга караганда алай җентекләп подход юк кебек миңа менә. Бу менә нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың? Дәүләт шундый рамка куямы? Типа без менә инфраструктура ясадык. Хәзер менә без сезгә җибәрәбез анда булырга тиеш 1000 кеше аена, мәсәлән, анда. План куела. Әйе, план куела. Шулай чиклиме или ни? Безнең кешеләр җитмиме менә ул эчтәлекне ясар өчен? Ну мин әйтер идем, дөресен генә әйтү нокта тәбрис, кадрлар, ресурсларны табырга була. Ничек дип әйтим, җиһазны куярга була. Ниндидер менә компьютерлар башкасы белән анда интерактив ниләр, киосклар белән куярга була. Ә иң Безнең өчен, республика өчен дә ул һәм, бәлки, ул республика өчен генә түгел, дөнья күләмендә дә шулай да. Кадрлар мәсьәләсе, ул кадровый резерв дигән әйбер, ул иң, миңа калса, менә яңа ачылган яки төзекләндерелгән соң ачылган мәйданнарга җиһазлар алып кую, ниндидер интерактив киосклар менә, мәсәлән, бездә эшлиләр, аларны балалар бик ярата инде, әйме, һәм өлкәннәр дә. Ул заманча, ул бүгенге көн таләпләренә җавап бирә торган. Ләкин иң. Кыены, ул кеше мәсьәләсе һәм кадрлар мәсьәләсе. Кадрлар мәсьәләсе, әйбәт кадрларны туплау һәм әйбәт команда туплау, ул һәрвакытта да шактый җиңел генә булган. Аны каян алалар гадәттә? Ул укытылырга тиешме ул кешеләр? Менә бүгенге көндә. Чит илгә анда стажировкага җибәрәләрме? Менә миңа үз гомеремдә шактый структураларда эшләргә туры килде, әйме? Язучылар берлегендә мин эшләдем. Эшләдем аннан соң Татмедиада, төрле редакцияләрдә әйме. Һәм менә хәзерге көндә музейда һәм кайда гына, кайсы гына структурада булсаң да, барыбер менә шул кадр мәсьәләсе, профессионал, үз эшенең остасы булган кадр мәсьәләсе килеп баса. Безгә стажировкалар да җитми, безгә уку системасы да җитми. Һәм аннан соң без бик, ничек дип әйтим, сыгылмалы түгел, гибкий түгел дип әйтим. Катып калабыз һәм Бер эшләгән җирдә кеше еллар буе. Бер өйрәнгән әйберне кабатлау. Бер юнәлештә һәм ул инде үзен профессионал дип исәпли һәм намыливается дип әйтәләр бит әле, аның глаз намыливается, фикерләре. Һәм бу очракта кешене. Комфорт зонасыннан чыкмый инде. Менә бу ящиктан кала, менә бу тартмадан кала бик күп башка тартмалар да бар икәнен күрсәтергә кирәк. Кара, ә син үзең читтәге тәҗрибәне ничектер өйрәнәсеңме? Бармы шундый, ах, менә монда кебек эшләр идем. Әйе, мин менә. Или барып өйрәнер идем монда. Мин музейга килгәннән соң бераз гына без, ничек дип әйтим инде, буразналарны ярып, нәрсә эшләгәнлегебез аңлашыла башлагачтын, мин укый башладым бик күп китаплар музей турында һәм бик күп эшлисе килгән эшләр һәм бик күп тормышка ашырасы килгән проектлар бар. Әлбәттә. Булдыралганча аларны эшләрбез дип уйлыйм. Димәк, син китаптан аласың шундый тәҗрибәне, да? Менә бүген теләдем дә, иртәгә генә тормышка ашырып булмый, әлбәттә, аларны, ләкин шул юнәлештә барырга кирәк дип исәплим. Минем үземә бик төрле музейлар ошый. Менә әле мин кышкы каникулларда барып кайттым. Миңа гараж ошый, әлбәттә. Мәскәүне әйтәсең син монсын. Әйе, Мәскәүне әйтәм. Гараж, әйе. Әйе, ләкин шул ук вакытта безнең үз спецификабыз бар, үзе менә бу йортның һәм менә бу музей пространствоның пространствосының үз спецификасы бар. Мин әлбәттә китап йортының теләр идем киләчәктә менә Казан Экспо кебек зур хранилищеларда, зур шундый сарайларда яшәвен, ләкин менә монда Шушылай яшәгән вакытта да әле ул ниндидер бер тибеп торган йөрәк кебек яши ала. Әйе, әйе, әлбәттә, шундый бер утыр оазис, оазис монда, Пульсация үзенә күрә, үзәктә. утраучык шундый, әйе. Ә, менә әйтәм бит, мин китаплардан да алам, бер кызык, минем 189 каналым бар һәм ул мин бик яратам Viasat History карарга, Discovery ла. Ә телевизорда дисез? Телевизорда, әйе. Мин кайтып керәм төнлә белән эштән һәм кабызып куям да инде ул шунда әйләнеп тора. Һәм бер заманны көннәрдән бер көнне 186 нчы каналым үзеннән үзе анда Охота и рыбалка иде моңа кадәр. Син бөтенесен яттан беләсең, кайсы номерда нәрсә икән? Минем э, песием пульт белән нәрсәдер уйнап йөри һәм 186 каналга күчте. Болай гына очраклы рәвештә хәзер карыйм музеем дип язылган. А, бу телеканал музей турында. Әйе, миндә миндә бу канал юк иде бит. Һәм аннан соң тагын алдагы каналларның берсен э, актарам. Шулай ук тагын музей каналына килеп чыктым. Мин, әлбәттә, теге ниндер эзотерикага, мистикага китәсем килми, ләкин космос, галәм, без ниндидер бер структурага килеп керсәк, ниндидер бер әйбер турында уйлый башласак, әйе, әйе, биреп тора гел, имә каналларны. Сиңа кирәк юнәлешләрне җибәрә һәм флюидларны җибәреп тора. Кызыккан алмасын. Бик ошый миңа. Менә миңа андагы перформанслар бик ошый һәм ошый менә шул иммерсив жанр белән ничек эшләүләре, киләчәктә шуны бик эшлисе килә безнең уенда. Менә мин беләм сезнең бер тусовка, менә дөрес әйтәмме? Ну әйтик, әйтәләр бит шундый клише, бер буын шагыйрьләр типа. Ул син, Йолдыз Миннуллина, Рүзәл Тагын кемнәр бар иде? Ильвира Хадиева. Шагыйрьләрне сана, сана. Э, Ильвира Хадиева. Ну, мин күбрәк менә Ильвира белән аралаша идем ничектер. Ну, э, эш буенча да ничектер, төргә мин татарча яшәмнәр буенча. Яшьләр юнәлеше буенча. Әйе, әйе. Һәм миңа тоела иде, менә сез шул бер буын, менә Шагыйрьләре бер тусовка. Дөрес әйтәмме или ничек? Ну, кайсыдыр мәгънәдә дөрестер. Гомумән сиңа шагыйрьләр тусовка булып күзаллана? Юк, тусовка ул начар мәгънә. Начар мәгънәдә түгел, ә менә, ну, белмим, богемная тусовка бар ич. Менә сез бергә утырасыз, кемдер тәмәке тарта, кемдер шигырен укый анда менә. Әле генә образлар килде. Саңа да образлар. Нәкъ менә шушында килешер ел. Кара, ну, менә сез бер буын кешеләре, ничектер бер тема белән ә, аналогия, ә, мәсәлән, Мөдәрис Әгъләмов, имә, һәм ә, кемнәр анда Зөлфәтләр, шундый бунтарлар, бунтарлар, әйе, бунтарлар, менә алар бер Ә, бер тусовка. Буын. Или бер тусовка. Сез ул бер тусовка. Мин менә дөрес бүләме буыннарга син э, син үзенчә бүләсең аны ничек? Син үзеңне кайсы нигә? Менә э, синең караш бит инде ул барыбер читтәнрәк караш дип әйтә. Әйе, абсолютно читтән. Читтән дип әйтеп тә булмый, ләкин барыбер. Ну, Кырыйдан карап. Теге ишек ярыгыннан. Түгел, ишектә, ишек ярыгыннан булмаган чаклары да бар. Кара, менә сезнен буынга тагын минем бер претензия бар име? Бик әйбәт претензия, шәп әйбәт. Әйе. Ну, үз итеп, ә, сез интернетта юк. Менә беләсеме, ә, хәзерге кешеләр белән чагыштырсам, хәзерге, ә, Блогерлар белән. ә, юк, блогерлар белән чагыштырмыйбыз, хәзер үк, хәзерге шагыйрьләр белән чагыштырсам, татар гына түгел име, ә, әзме-күпме яза белгәннәр, Сразу клип төшерә, шигырьгә, контент ясый, интернетка чыгара. Кара, синең китапларны җиңел түгел табырга. Мин кичә эзләдем, менә кая бөтен җирдә, менә ачам да, Луизаның бөтен шигырьләрен укыйм подряд. Әзрәк напрягаться итәргә кирәк. Ә син беләсең, хәзерге, хәзер кешеләр особо напрягаться итәргә яратмый. Йолдызны вообще әйтеп тормыйм, Йолдыз Миннуллина. Ул бөтенләй теге бер бер килеп чыкты, социаль челтәрдә кире китте. Квест. Аны Сезне уже сез уже теге э, шул кадәр сөйлиләр, менә алар шундый шагыйрьләр, э, анда культовый шагыйрьләр, име? дип уже сөйлисез, сөйлиләр сезнең турында. Ә кеше менә э, әле килеп кергән кеше сорый, культовый яхшы, каян укып була? Менә э, каян күреп була? Бик авыр. Менә ничектер сез Эльвира Хадиевнаны хәтерлим, бер-ике клип төшерде ул. Ничектер башлаган иде, шуннан ничектер сүрелде. Менә ни өчен сезнең буын ул интернетка шул кадәр битараф? Менә. Мин мин үзем алай теге интернетка битараф Диеп үземне әйтеп бетермәс идем, чөнки без заманында без Илнар Бәйназаров белән менә Татар поэзиясе дигән ВКонтактеда эшләп йөргән. Ә сез алып бара идегезме ул группаны, төркемне? Әйе, без алып бар. Син бит белмисең генә икән. Шул, ул бик күп, менә теге без накрутки дип әйтик инде, кешеләр җыйды һәм без шуннан аңладык, шигърияткә чынлап та кызыксыну көчле икәнлеген. Һәм ул милли контентның кирәк икәнлеген. Ә инде шәхсән Үзебезгә килгән вакытта, мин башкалар өчен теге бик җавап биреп бетерә алмыйм инде, ләкин миңа калса, монда бит әле шундый элемент бар, әз генә, бәлки ул этика, эстетика белән бәйледер. Мин, мәсәлән, менә минем әйберем диеп шәрран ярып, алай иттереп, бик күп шагыйрьләр алай, бик күп иҗатчылар йөридер дип исәпләмим. Хотя бүгенге заман интернет инде аны таләп итә дип әйтик. Ничек йөрми? Рус телле шагыйрьләрне карыйсын, алар авылдан авылга йөриләр, клубларда безнең теге олы яшьтәге ниләр генә барса инде, ниндидер союз линиясе буенча һәм артистлар йөри. Син беләсме, шагыйрьләр шулай итеп йөри, җыя кешеләр паркларда, клубларда. Ну, менә сез эшләмәсәгез, кем эшләр иде инде аны, менә мин аңламыйм. Менә без аны быел Актанышка барып кайтып шундый музей һәм әдәби маршрут диеп эшләдек без аны. Музейный Литератур, литературный музейный маршрут диеп. Һәм менә быел шулай ук чыгарга диеп торабыз. Дөрес, дөрес әйтәсең, чынлап торып районнарда, төбәкләрдә ихтыяҗ бар. Һәм ул йөрергә. Аны видеога төшерәсең, куясың, рекламасын бирәсең, менә контент та була. Менә, менә бу очракта опять-таки инде аны команда белән эшләргә кирәк дип исәплим. Чөнки ул шагыйрь бит ул шундый субстанция, Тәбрис. Менә Кайсыдыр аның оештыру ягыннан шактый сәләтле булырга мөмкин, кайсыдыр бик үк ул сәләткә ия булмаска мөмкин. Үзендәрәк, үз космосында, үз галәмендәрәк. Шагыйрьләргә продюсер кирәк, димме? Яши торган. Мин аны гел әйтәм, агентлар, продюсерлар кирәк. Җитми бездә, йә, шулай, ул бик күп юнәлешләргә җитми. Һәм менә мин, менә мине, мәсәлән, үземне сокландыра Вера Полоскованың эшләү рәвеше, әйме? Һәм ул юнәлештә рус контентында, рус аудиториясендә эшләү. Торган шагыйрьләр бик күп, мәсәлән. Көнләшәсезме? Һич югы, көнләшәсезме сез аларның шундый алымнарына? Алымнарына? Мин, мин гадәттә ак, матур көнләшү белән көнләшәм, кеше шәп әйбер эшли алса. Әй, әй, әй. Ну, шундый булса да бармы? Эх, бездә дә шулай ясар идек, дип. Бу очракта мин ничектер, беләсең, үзем, мисал өчен, үзем өчен әйтәм инде, мин беркайчан да үземә максат куйганым булмады, минем аудиториям менә ул миллионлаган кешене тәшкил итәргә тиеш диеп. Нигездә мин менә бүгенге көндә үземнең кадерле булган һәм чынлап торып минем эчке галәмемне һәм бөтен бөтен шигырьнең бөтен җепселләрен, мин язган әйберне аңлый торган нигездә бер дүрт-биш кеше өчен язам һәм ул кешеләр минем өчен кадерле. Шундый нишевый инде, димәк. Алар чынлап та минем нәрсә язганымны аңлый. Ә киңрәк аудитория өчен эшләгән вакытта аны инде бизнес-план итеп куярга кирәк, максат итеп. Ну шулай, әйе, шундый менеджмент кирәк инде. Әйе, менеджмент кирәк. Һәм бу очракта мин, иманым камил, барыбер дә иҗат кешесе үзен үзе раскручивать итеп йөрергә тиеш түгел. Ул, ничек дип әйтим, аның өчен әзерләнгән мәйданга килергә. Тиештер дип әйтәм. Бу халалылык түгел. Бу теге әллә кемгә кую түгел, үземне яки кемне дә булса. Ләкин ничек кенә булмасын, әгәр дә шул ук шагыйрь үзе өчен юл ярып, менә мин монда, менә бу мәйданга киләм, шигырь укыйм дип үзе юл ярып йөрсә, аны сәхнәдә кабул иткән вакытта инде син Аның затлылыгы һәм кадерен җуясың. Мәсәлән, Земфира сәхнәгә, Земфира сәхнәгә чыккан вакытта ул инде сәхнәдәге шундагы Земфира булырга тиеш. Һәм үзенең яраткан фанатларының кочагына ауган вакытта да ул фанатлар аны барыбер Ну, әйе, аңа кадәр зул юл үтәләр бит алар. Әйе, аның Әйе, подваллар аша анда клублар. Ну, яхшы, аны гомумән, гомуми шундый сорау. Син ничек уйлыйсың, менә татар әдәбияты хәзер торгынлык кичерәме?

Шигърият, әгәр дә без инде аерым төрләргә, әдәби төрләргә килгән очракта, мин, мәсәлән, шигърият турында мин торгынлык дип әйтә алмыйм. Миңа калса, бик концентрация бик көчле булды, әйтәм ич, менә безгә кадәр булган буыннарда да, безнең буында ул бераз гына без төрлерәк, мәсәлән, Эльмира үз мохитендә, мин үз мохитемдә, төрле ситуацияләр белән бәйле. Рәмис үз мохитендә, әйеме? Чулпан үзенекендә, шулай иттереп, менә әйтәм бит, йолдызлар буыны килгәч, ни өчен яңадан менә шундый, русчалатып әйтсәк, выхлоп булды, чөнки алар берьюлы җыелдылар. Әйе, шулай, әйе. Һәм аларны ул вакыт. Бер сообщество кебек эшләделәр. Әйе, һәм ул вакытта мин менә Язучылар берлегендә эшли идем, Ильфак Ибраһимов эшли иде ул вакытта. Ул да үз алдына яшьләрне җыярга кирәк дигән бурыч куйды. Мин дә менә алар белән гел элемтәдә булыр. Аларның буыннан ниләр шул язучылар берлегенә кердеме? Кешеләр шулай бит, йолдызлар, үзеләр, алар бөтенесе дә берлек. Гомумән, Димәк, син анда эшләгәнгә алар шул э, кереп киткәннәр инде шул берлеккә. Без менә э, ул бит теге формаль әйбер түгел. Э, берлек Кә һәм менә шушы теге әдәби мохиткә аларның килеп кергән вакытлары иде һәм без шунда дуслашып киттек. Һәм Юк, тукта, мин беләсеме, аңлый алмыйм просто, ни өчен менә безнең кебек, минем яшьтәшләр бит инде алар, менә сиңа да, аларга да нәрсәгә кирәк булды менә бу берлекләр, бу бит инде шундый иске форматта эшләү. Беләсеңме ул берлекләр? Менә кара, без башладык музейны сөйләшә башлаганда, син әйтәсең менә китап, тузан җыеп ята торган, шундый күңелсез урын, әйме? Алай әйтергә дә була. Ул ниндидер бунт аша, яшьлек бунты аша килү дә бик аңлашыла ул нәрсәләргә. Ләкин менә мин тора-тора аңлыйм, Берлекнең дә үзенең урыны бар, музейларның да үз урыны бар. Яңа формат парклар, мәйданнар. Димәк, яшьләргә кирәк бу берлек, дөресме? Мин беркайчан да нәрсәнедер җимерү яклы түгел. Миңа калса, бүтән булган системадагы мәйданнарны, пространстволарны эшләтергә була. Кулланырга кирәк. Кулланырга була, бөтен Куәтендә, мөмкин булган куәтендә. Мин үзем Язучылар берлегенең бик яратам менә бу системалы рәвештә түгәрәкләрен. Һәм мөмкин булган кадәр дәрәҗәдә ул түгәрәкләргә шулай ук яшьләр белән яңа сулыш өрсәк бик шәп булган булыр иде. Чөнки менә кара, Язучылар берлегенә килә кешеләр, әйме? Һәм Дәгъва белән килүчеләр бик күп. Нәрсәдер таләп итеп. А, претензия белән. Претензия белән килүчеләр бик күбәйме? Ләкин язучыны язучы булырга һәм каләм әхелен чынлап торып теге талантлы каләм әхеле булырга берничек тә өйрәтеп булмый, әгәр дә аның таланты булмаса. Ләкин шул ук вакытта талантлы әдипләрне, талантлы килгән каләм ияләрен лабораторияләр, нинди иҗади процесс, менә бу Менә шул процесс аша тәрбияләп була аның зәвыгын, эстетикасын, юнәлешен һәм алга таба кем булып китәчәген. Без менә хәзерге вакытта Берлек белән теге идеяләребез бар, китап йортында, анда эшли торган һәм шундый үзенә күрә бер күпер. Дәвам итәсен, димәк, алар белән эшләүне һәм берлекне ничектер тәэсир итүне. Сер түгел бит инде, менә бу яшьләр мөхитендә һәм аны бик яхшы журналистлар да куертып торалар, әйме, кирәкме ул язучылар берлеге, нәрсәгә ул, ул искелек калдыгы дигән әйбер. Ә кирәк түгел дигәнгә караганда, кирәк, нәрсә эшли алабыз дигән сорау дөресрәк дип уйлыйм. Ярый, килешәм. Ә, кара, эм, тиздән ә, Кар урман спектакле чыгачак ә, Тинчуринда. Ә, бәлки тиз генә бу видеоны кисеп өлгерсәк. Бәлки ул чыкмаган булыр. 12-13 мартта шулай бит? Спектакль 4 апрельдә булачак. 4 апрель ул журналистлар ә, ә, өчен күрсәтәләрме, ничек? Юк, шулай ук. Ул димәк инде хәзер репертуарга кереп китте, шулай бит? Кара, фэнтези итеп бу фэнтези дип әйтергә буламы бу жанрын? Позиционируется дигән. Позиционируется фэнтези. Яхшы. Олылар өчен фэнтези 16+. Ага, олылар 16. Ну, аңлашылды. Бу тема бик популярны бит. Популяр тема. Фәнтезияне әйтү. Әйе, менә хәзер э, Игра престолов, Тәхетләр уены анда э, бөтен дөнья анда үлә бетеп карады. Хәзер анда яңасы чыкты, ничек әле атала? Э, Алар бик күп хәзер. Хәзер әйе. Исем әйтү микән? Ә? Исем куйсын әйтү микән? Белмим, хәтерләмим инде. Менә э, алар Соңгы караган- Мин туйдым теге Тәхетләр уеныннан соң әзрәк туй Carnival Row дигәнне кара. Орландо Блум белән Бу әле чыкканмы? Бу икенче сезонын төшерәләр хәзер, но шундый тәмле. Тәэсирле, да? Кара, менә сез спектакль ясадыгыз, бармы уйлар шундый сериал ясарга, кино хыялда? Аны башта ук кино иттереп төшерәсе килде. Һәм Риздә... Ә син аны ни итеп яздың, менә сценарий итеп? Без Риздә белән аны язган вакытта ук кино иттереп күрдек. Һәм Ага. киләчәктә бик нык э, кино иттереп төшерәсе килә инде аны. Менә ролигын күрмәдеңме син? Күрдем, әйе. Ә, Менә ролигында да без шул мөмкин була, булган кадәр э, кинога йөз тотуыбызны А, мгм. күрсәтәбез дип әйтсәк тә буладыр инде, чөнки менә э, ул баштан ук менә шундый кино сюжеты кебек иде. Һәм киләчәктәге дә. Тәкъдимнәр юкмы әле? Мин бик бәхетле булачакмын. Безнең өчен бик зур сөенеч булды менә әле аны Тинчуринга, Тинчурин театрына репертуарга алулары, чөнки без бит аны Кариев театрында икенче декабрьдә эскиз итеп күрсәткән идек. Ие шул. Мөмкин була алган кадәр, ничек дип әйтим инде, мөмкин булган кадәр шартлар белән һәм. Киләчәктә менә инде. Мөмкин булган шартлар белән. Мөмкин булган шартлар белән. Ну, әйтик, без аны Крантка язган идек һәм ул Кариев театрындагы Гранд. Ә, шул кысаларында. Ә хәзер репертуарный булгач, әзрәк ниерәк инде? Иркенрәк булдымы? Грандларның берсе иде һәм безнең анда, дөресен генә әйткән вакытта, менә син күз алдыңа китер, ул менә Викинги шул ук мәсьәләне. Әйе, әйе, менә. Андагы кием дә, андагы факт. Фактура. Искә төшә башлады фильмнар. Эскиз вакытында без андый фактура белән аны эшләп чыга алмый идек, анда мөмкинлекләр юк иде андый. Ә монда инде менә Тинчуринда анда рәссамнар эшли менә хәзер, костюмнар эшлиләр. Анда процесс бара һәм шактый кызыклы, үзенчәлекле фактура барлыкка килде. Сиңа үзеңә бик ошый. Шулай тыела. Бик ошый безгә, чөнки без Резда белән аны Тинчурин театрының Резданың бүлмәсе бар шундый, түбәләргә чыгып тора торган. Без шунда утырып яздыгыз. Телефоннарны сүндереп куеп, минем мөмкин булган ял вакытларында моннан бик теге мөмкинлекләр дә бик юк. Без как раз музейны ничек дип әйтим, эшләтеп җибәргән вакытлар, ләкин без, ну без аны ике ел яздык, безнең башта башладык, Резидәнең бит декрет ялы иде ул вакытта, аннан соң без теге китебрәк тордык, яңадан кайтып яздык, һәм менә шул аның атмосферасы минем гел күз алдымда тора. Сагынасы ниме? Әйе, тәрәзә ачык, һәм ул тәрәзәдән түбәләргә ни чыга, манзара шундый күренеп тора, түбәләр, һәм без Төнге унбергә, уникегә кадәр аерылыша алмыйча язабыз аны. Һәм ул процесс бик рәхәт иде. Хәзергесе дә рәхәт. Кара, син Кәвәли авылында тугансың, шулай бит? Кәвәл. Ничек ата? Иптәш районы Кәвәл авылы. Кәвәл. Кәвәл авылы, ул Крәшен авылы, шулай бит? Әйе. Мин менә карап утырдым анда фотоларны, сиңа яздым да әле, теге чиркәү анда, Ул инде җимерек хәлдә, ләкин күренә шундый бик атмосферный. Кәвәл Урын. шундый авыл, Кәвәлнең менә ага, ул менә бер башыннан керәсең Кәвәлнең, менә шушындый чокыр төшә һәм икенче башыннан менәсең. Ул бик үзенчәлекле авыл. Тукта, ә йортлар нидәме, чокырдамы? Таралып, таралып утырган Ә, әле. таралып, аһа. Ә, ну, Кәвәл авылында мин бик яшәдем дип әйтеп булмый, чөнки әтием белән әнием анда, әтине анда, әнине билгеләгән булганнар, мәктәпкә укытырга. Аннан соң инде миңа өч яшь вакытта әти Ансуар авылына, ул әнинең туган авылы, монда директор булып билгеләнеп килгәчтен, инде алар күченделәр тулаем Янсуарга. Ә мин алар белән әбиләр арасында, Янсуар белән Кәвәл арасында ике арада йөргән кеше һәм күбрәк Янсуарда үскән кеше. Кызык. Аңа минем өчен, ничек дип әйтим, әтинең туган авылы Кибәчлеләр миңа гел әйтәләр, менә Янсуар дип псевдоним алдың, ә Кибәч сиңа үзеңнеке түгелме? Булдымы? Димәк, ул кечкенә генә авыл, шундый, шулаймы? Тәвәл кечкенә генә авыл, Янсуар. Ә Янсуар зурракмы? Янсуар ул бик данлыклы, үз заманында шундый татар, рус класслары булган, берничә төрле шәхесләр мәктәпләрендә, мәктәбендә эшләгән, әнә Скарилар анда эшләгән, авыл шундый. Данлыкбыз шундый светский авыл дип әйтер идем. Менә әтинең авылы Кибәч. Ул күбрәк менә рух динирәк шундый, ничек дип әйтим, рухирак ягы бар шундый. Ә Янсуар, Янсуар затлы шундый. Анда һәрвакыт шәхесләр булган төрле, аның клубы, анда кемнәр генә килмәгән. Минем Янсуар әбием дә шундый бик Ул күрсәң син аны. Гомер буе яратты менә бу ләлә чәчәге төшерелгән татарча матур затлы читекләр булган, читекләр, әйме, чүәкләр. Шул чүәкләрен читек. Ну, аның урыны шундый булгандыр анда, теге бизнес булгандыр, акча булгандыр. Анда, ну, ул шундый Куәтле авыл булган инде. Һәм шуларны киеп ала, матур иттереп киенә, шырт-шырт кына иттереп басып. Без кечкенә вакытта үскәндә индийский фильмнар күрсәтәләр иде клубта. Ул теге өзелә-өзелә, анда ленталары өзелеп бетеп, шуны карар өчен инде матур иттереп киенеп, шундый светский нигә тусовкага баралар. Әби бу. Әби хәтәр иде. Шәп, шәп, шәп. Луиза, кара, менә син Керәшен авылыннан, шулай бит? Ничектер син бик үзенчәлекле кеше ә, безнең шундый консерватив татар дөньясы өчен. Дөрсеңне әйткәндә, менә мин карап торам. Ә, гомумән, әйе, мин уйлыйм, хәтта ничектер ә, без синең белән моның турында хәтта сөйләшкәнебез дә бар ничектер, ә, менә бу крэшн темасына. Әйе. Ә, мин моны вообще теге проблема итеп санам, ләкин ә, крэшннәрнең дә ничектер ә, претензиясе бар. Алар әйтәләр, Крәшен татары түгел, без крәшеннәр анда. Татар крәшене. Әйе. Шулай булып чыга бит. Әйе, шулай булып чыга. Ул сез безнең татарлар. Менә ничектер аңлатып бетерим әле. Менә ниндидер взаимный претензия бар. Мин ул претензияне теге аңлап бетермим, чөнки моның белән ничектер безнең буын моннан азат ителгән кебек инде имә теге Кемдер ничектер кимсетелгән булганмы, ниндидер шундый бар бит бытовой шовинизмнар анда һәм Керәшеннәр чынлап та алар керәшеннәрме яисә алар керәшен татарларымы? Тарихчы ролендә сынап кара әле үзеңне. Юк, тарихчы кебек түгел, ә менә чынлап та аерма шундый зурмыни? Менә ничек карыйсын бу темага? Мин гомумән уйлыйм, тәбрис аермаларны кешеләр эчке куркудан һәм комплекслардан китереп чыгаралар дип. Һәм шуңа күрә дөньяны группаларга бүләләр инде. Ә эчке яктан сәламәт һәм Куркусызрак, иреклерәк булган саен кеше һәм шул ук вакытта белемлерәк, акыллырак, зирәгрәк булган саен ул берләшүгә табарак йөз тота дип уйлыйм мин. Менә әйтәм бит, менә Шекспирны китергән иде Британиядәге танышым ди дә имән. Мин аның белән дә бернинди дә аерма күрмим. Без кешеләр һәм без акыллы. Ул акыллы дигән вакытта теге укыган, нәрсәдер белә торган шундый нәрсәдер сөйләшә ала. Шекспирны оригиналда укыган. Әзме күпме. Һәм акыл һәм йөрәк, ничек дип әйтим, менә дөрес иттереп әйткән вакытта, акыллы рәвештә, әгәр дә син бәяли беләсең икән кешене, һәм ул бәяләп ул кешене Шул ул кешесенең кебек үк суларга, яшәргә, бәхетле булырга, матур иттереп тормышын алып барырга хокуклы дип исәплисең икән, акылың белән аңлап, шул ук вакытта йөрәгеңдәге ярату чакраларын ачасың икән, ул очракта синең көрәшәсең килми, синең просто тирә-юнеңдәге менә шул Төрлелеккә, кешеләрнең төрлелегенә, матурлыгына сокланасың гына килә. Юк, ансы аңлашыла, без, без шулай яшибез дә. Менә син керәшен мәдәнияты бармы ул? Бар бит инде, алар. Менә шушылай башлыйм. Шундый үзенчәлеге бар ич. Бар. Һәм кызык. Нык аерыламы? Кызыктан башлыйк. Шулай дип әйтик. А, аерыла. Кайсы. Бу төрле планеталармы? Кайсыдыр, кайсыдыр мәсьәләләрдә аерыла. Кайсыдыр яктан без, менә юкка гына әйтмиләр бит, керәшеннәр ул борынгы төрки катламны саклап калган һәм тел ягыннан, әйме, традицияләр. А, борынгылык көчле аларда, димәк, шундыймы? Ә, менә без. Без Резедә белән Карурманны язган вакытта, без бит инде шул теге төрки пластка, шул катламга үтәргә тырыштык, әйме? Һәм бездә менә гарәп-фарсы алынмалары белән ислам килгәннән соң, әйме, бик күп менә шундагы пластны безнең югалтуларыбыз, онытарак төшүебез булган. Мин менә анда әле сүзләрне Хәтта менә лексик катламны гына күтәргән вакытта да. Мин хәзер әбиләремнең кечкенә вакытта сөйләгән сүзләрен искә төшерәм. Мәсәлән, ардаксыз дип сөйләшәләр иде алар. Ягъни, ардаксыз. Ардаксыз, ардаксыз булып йөрмә. Ягъни, ничек дип әйтим, матур иттереп киенмичә, юньле иттереп, үзеңнең тышкы кыяфәтеңне карамыйча, Юньсез булып йөрмә дигән мәгънәдәме? Ардаксыз җирләр, диләр иде алар. Ягъни бер нәрсә үсми торган, шундый теге, уңыш китерми торган җирләр. Менә ул безнең төрки катламдагы сүзләр. Менә ул керәшеннәрдә сакланып калган. Минем өчен шуның белән кадерле. Менә бу ягы бар. Кара, бу без төрле планеталармы? Яисә бер планетада. Без бер планета. Син әйтеп уздың инде менә ул конфликт турында, әйме? Мин 16 яшемдә Казанга килгәнче, мин үземне, мәсәлән, теге олимпиадаларга йөрдем бит инде күп, әйме, теге иҗади ниндидер конференцияләргә чыгыш ясарга. Һәм мин андый проблема килеп туганы юк иде. Ләкин монда Казанга килеп язучылар әдәби мөхиткә, мәдәни мөхиткә килеп кергәчтен, аңладым, мин кеше генә түгел, ә крәшен дә икәнлегемне. Ә, шуны әйтәләр, име, ассызыклыйлар. Хәм, хәм миңа... Казан бүлә дип әйтәләр бит, име, гел. Мишәрләр әйтә, мин мишәрлегемне Казанда белдем, ди. Хәм миңа, әйе, хәм миңа... Нинди... Бүгенге көнгә кадәр... Фахиш шәхәр бар. Хәм миңа бүгенге көнгә кадәр, менә син икенчесе бу атнада, атнага бер-ике мәртәбә крәшен икәнлегемне әйтмичә калмыйлар. Шуңа күрә без бу мәсьәләдә яңадан безнең эчке Сылларыбыздан килә торган әйбер дип уйлыйм. Хәт, гәрчә без төрлелегебез белән матур да. Мин син фикерне Бүлү, бүчим. бүлү бернинди очракта да а, Яхшыга китерми. яхшыга әйе. китерми. Әйе, мин анысын аңладым, әйе. Кара, тагын бер шундый э, без бөтен якларны да сөйләштек Алабыз, бугай инде, сөйләдек. әйе. Бөтенесен сөйләшеп бетердек. Соңгы сорау гына бирим. Ә, э, Шундый тоже бер глобальный сорау бирәсем килде. глобаль дип бөтен милләт турында инде. Һәм менә булдымы син Камал театрында теге сишәмбе көн кич белән? Барып җитә алганым юк. Барып җитмәдем дә анда өч спектакль теге яшьләрнекен күрсәткәннәр. Ну беләсеңдер, анда имә теге әйе. Анда теге авырту бала һәм особенный бала дип әйтәләр индеме? Әйе. Шул проблеманы күтәрү бар, бар анда гейлар проблемасы күтәрү. Һәм еш кына ишетергә була беләсме теге татарлар анда, о, чаң суга башлый теге. Бу темалар бу безгә килешми. Анда юк менә менә сплош этнография гына булырга тиеш кебек менә. Мин уйлыйм, син беләсең инде минем фикерне бу әйберләр буенча. Син менә үзең ничек уйлыйсың? Менә шундый үзеңне кысаларда тоту, ул ничектер үзеңнең теге проблемаларыңны игнорировать итү, чын проблемалар. Чын менә тормышчан проблемаларны э, Качыр- игнорировать итүгә китермиме? Ничек син үзең уйлыйсың? Ә мин беләсеңме, мин һәрбер нәрсәдә алтын урталык яклы. Һәм инде тора-бара, яши-яши бигрәк тә шуңа киләм. Мин беләм менә Гүзәлнең тексты буенча, Сәгыйтова. кызганычка каршы, кызганыч карамадым, сәхнәләштерергә. Мин аның читкысында булдым. Һәм сәхнәләштереп бетерелгән вариантын әле барып җитеп карый алганым юк. Ах, си. Ах, ах, мин. Шуңа күрә мин нәрсә турында сүз барган һәм синең нинди теманы әйткәнеңне аңладым. Җәмгыятьтәге әле без йөрибез Резидә белән. Менә карарман чыккачтын, былай түгел, былай булырга тиеш түгел диеп Анда нәрсә Тереләй ашаячаклар инде безне дибез дә көләбез. Ничек дип әйтим, җәмгыятьтәге проблемалар турында сөйләргә кирәк дип исәплим мин. Һәм бөтен булган темаларны күтәрергә кирәк. Икенче мәсьәлә, син бит аны нинди максат белән күтәрәсең? Син чынлап торып тулыканлы иҗади әсәр аша шул проблеманы җиткереп, ул проблеманы Шишу юлларын кешеләр анализлап эзләсен өчен күтәрәсеңме, әллә син аны хайп өчен генә, менә бүген яңгырасын да. Юк, мөнәсәбәтне үзгәртер өчен. Мөнәсәбәтне үзгәртү юлында да, миңа калса, без теге тулы канлы ниндидер әсәр турында, иҗади продукт турында сүз алып барабыз икән, ул очракта мин проблемалар турында без сөйләргә тиеш дип исәплим. Ләкин без проблемаларны чишүне агрессив. агрессия юлы, агрессив ысул белән күрсәтергә тиеш түгел дигән карашта торам. Моның өчен безнең затлылыгыбыз җитәргә тиеш, аны күрсәтергә, ләкин ниндидер кискен адымнарга барырга этәрмәскә, яшьрәк аудиторияне менә мәсәлән, әйме? Әле Ну, ансы аудиториядән тора инде, беләсеңме? Ансы автордан гына түгел. Менә мәсәлән, унике яшьлек кешене карурманга Китереп утыртса, мин бик яхшы аңлыйм аның психикасы өчен әле моның ул әзер түгел икәнлекне. Ләкин өлкәнрәк аудитория аны анализлап үзе өчен ниндидер нәтиҗәләр ясый ала. Монда менә ул маркировкалар безнең нәрсә генә дисәң дә, бүген без инфантильрак буын белән, менә хәтта музейга киләләр, әйме, күп нәрсәләрдә инфантильрак балаларны без күрергә мәҗбүр булабыз. Бәлки мәҗбүр булабыз дигән сүз дөрес дөрестә түгелдер. Менә, мәсәлән, аларда юк Бөек Ватан сугышы һәм аның еллары. Ул аны бәйләми, мәсәлән, Германиядәге фашизм белән. Ниндидер Аңладым, әйе. Әйе, менә, мәсәлән, беркөнне без флешмоб вакытында балаларга бүләкләр тапшырабыз, әйеме, актив катнашучыларны җыйбыз, үз аудиториябезне күрәсебез килде, чакырдык. Һәм шунда Мин әйтәм, Халыкара туган тел көне ул бик күңелле булмаган вакыйгага да нигезләнгән. Мәйданга үзләренең Бангладешта үзләренең телләрен яклап чыккан студентлар мәйданга чыккан булганнар. Һәм ул шул вакыйгадан этәрелеп китә дип сөйлим. Һәм анда Галимҗан абый Гыйльманов бар иде. Һәм Галимҗан абый инде комментарий бирергә кирәк дип таптык. Менә анда алар анда кан койганнар, алар анда менә туган телләре өчен башларын салган. Пафос аша. Башларын салганнар дигән әйберне һәм менә бу очракта, миңа калса, без сагыш итәргә тиешбез, чөнки алты яшьлек бала менә ул информацияне кабул иткәннән соң, ул әле аны анализлап бетерә алмаска мөмкин. Ә инде унике, уналты яшьлек балалар инде аны башкачарак анализлый. Бу Туган телләр көне дигәннән ни, ООН.

тарихны. Ул ниндидер шундый шикле, бәлки сәясәт ничектер, шундый вәзгыять туры килгән дә, аны күтәреп алганнар инде ул событие. Ну ярый, мин синең нәрсә әйтергә теләгәнне аңладым. Тарихи вәзгыять шундый әйбер, нәрсәнең өскә чыгып, анда спекуляция күп. Спекуляция күп. Әйе, әйе. Һәм менә, менә син шундый дөрес сүз әйттең. Менә минем әйтәсем килә иде, менә бу теманы сөйләшкән вакытта да. Без Без ниндидер контентны спекуляция өчен кулланабызмы, әллә чынлап торып рухи ихтыяҗыбыз булганга күрә кулланабызмы һәм нәрсә трансляциялибез без? Менә минем өчен бик мөһим, трансляцияләгән вакытта мин бик ортодоксаль булырга мөмкинмен ул якта. Минем өчен моң булуы бик мөһим ул контентта, минем өчен җан булуы бик мөһим. Шуның белән тәмам. Рәхмәт, Гыйз.